Kyrk birinji sorag etýäs. Aşakdakylardan haýsysy fiziki öwrülişme, haýsysy himiki öwrülişme? Indi fiziki öwrülişme bilen himiki öwrülişmäň tapawudyny aýtsak, ýagny fiziki öwrülişmede şo madda üýtgemeýär. Meselem, şu taýda suwuň doňmagy fiziki öwrülişme, ýagny suwuň formulaşy, aýdalyşy suwuklyk haldan gaty hala geçýär. Suw gaty diýeli. Şu fiziki öwrülişme bolýar. Ýagny amyl fiziki öwrülişme. Ýa diýen hiç hili bärde reaksiýa bolmaýar. Haçanda reaksiýa bolsa, şoňa himiki öwrülişme diýilýär. Gysgaça iňlis dilinde physical change and chemical change diýip gidýär-de. Başga, süýdüň turşamagy bärde himiki düzümi üýtgeýär, şonuň üçin himik öwrülişme bolýar, ýagny bu fiziki öwrülişme däl. Nähili üýtgeýär, ony organiki himiýa geçirmezde üstüne durup geçeris. Demiriň poslamagy, bu-da demiriň kislorod bilen täsirleşmegi bolýar, ýagny demir bilen kislorod täsirleşse eýýäm, aýdaly, demir oksid emele geler. Garaz buda himiki öwrülişme bolýada edil şu reaksiýany ýa-da demiriň iki üç sany walentde bolan üçin dürli reaksiýa geçip bilýärdi. Käbir wagt demir üç ozor hem memele gelip bilýär. Şeýle reaksiýa. Bu-da fiziki öwlüşme däl. Nahar duzunyň suwda eremegi, bu-da fiziki öwlüşme däl. Sebäbi diýende, nahar duzy formalaşy suwda ionlaryna dargaýar, ýagny düzüm üýtgeýär. Eýýäm bu-da himiki öwlüşme. Şekeriň suwda eremegi, muňa fiziki öwlüşme diýsek bolar. Sebäbi diýende, şeker Bu da organiki himiýa degişli, ýagny şekeriň düzümi, aýdalyşy, altaşonk o alty bolsa, şu suwda ionlaryna dargamaýar, ýene-de şoň özi bolýar. Garap, şular ýaly şekeriň dürli görnüşleri bar, oň üstünde organiki himiýada durup geçer. Jogabymyz A bilen E bolýar, ýagny diňe şol fiziki gurluşma. Kyrk ikinji soraga geçsek, reaksiýasy ekzotermikmi ýa-da endotermik reaksiýa diýip soraýar. Indi A goşmak B reaksiýasy, C goşmak ýylylyk, aýdaly şoňa Q diýeli, ýylylyk bölünip çyksa, şuňa ekzotermiki diýilýär. Ekzo. Başgaça daşyna çykmak manyda. A tersine şu reaksiýa se goşmak Q, A goşmak B çyksa, ýagny içerden ýylylyk berilse, onda şuňa endotermik diýilýär. Içerden, endo. Bärik seredýäs, şu matematikadaky deňleme ýaly seretsek, deňdirim ýagyny çep tarapyndan ýylylyk berilipdir. Şonuň üçin reaksiýamyz endotermik reaksiýa bolýar. Jogabymyz endotermik. Geçýär. 43-nji sorag. Şu reaksiýany deňläň diýýär. Şuň ýaly reaksiýalarda, ýagny combustion reactions, ýanma reaksiýalary diýilýär, nähili deňleýäris? Şonda biz kömürden başlaýarys, aýdaly, C3H8.

Indi galan zat kislorod. Deňdiriň sag tarapynda näçe kislorod bar deňläliň. Iki çüm alty, üç ikä köpeltsek alty bolar, goşmak. Dördi bire köpeltýäs hiç zat ýok bolsa dört bolar. Ýagny on kislorod bar. Deňdiriň çep tarapynda-da on kislorod bolmasy üçin ştaýk öňüne bäş goýarys. Netijede şuň öňüne bäş goýsak, şuň öňüne üç goýsak, şuň öňüne dört goýsak reaksiýamyz deňlenýär.

Deňziň sag tarapynda haýsy elementler bar? Azot bar, kislorod bar, wodorod bar. Deňziň çep tarapynda, ýagny X-iň içinde näme bolmaly bolar? Kisloroda bar. Onda X-iň içinde azot we wodorod bolmaly hökman. Ýöne näçe san bolmaly? Şony bileliň. Deňziň sag tarapynda 4 sany azot bar. Pendiriň çep tarapynda-da dört bolmaly, ýagny öňünde dört bar, onda şuň ştaýsy bir bolmaly, ýagny dördi bire köpeldenimizde dört. Pendiriň sag tarapynda iki alty hem on iki sany wodorod bar, on iki haş. Bu tarapda-da on iki bolmaly bolar, on iki bolmasy üçin ştaý üç goýarys, sebäbi dördümizi üçe köpeltsek on iki bolar. Onda diýmek, x-imiz biziň n haş üç. Ştaýdan barlap görseňiz, reaksiýany Hem çykaryjy bap, ýagny dendriň çep tarapynda iki bäşim on kislorod bar, dendriň sag tarapynda-da on kislorod bar. Sag tarapynda dört azot, çepde-de dört azot, on iki wodorod we on iki wodorod. Indiki soragymyza geçýäs. Aşakdaky deňlenen reaksiýalarda X tapyň diýýär. Durup özüňiz üstünde işläp bilersiňiz. e, kyn görnüşlerim bar, kynlarym bar içinde. An işläliň, A bilen B işläliň size. Şu taýda deňdiriň çep tarapynda 9 köpeltme 18 demir bar. Deňdiriň sag tarapynda da 18 bolmasy üçin, ýagny alty demir, şu taýytam üç bolmaly bolar, şonda on sekiz bolýar. Deňdiriň çep tarapynda ýene şu taýda dokuz demir iki o üç diýilýär-de, reaksiýa gowy görner ýaly men täzeden şu taýy size ýazaýyn. Reaksiýany şu taýdan alty x diýýär we azot çykýar. Bularyň hemmesi deňlenen reaksiýalar, ýokarda şertinde berlişi ýaly, üç HCO. Indi, ýagny on sekiz bolmak üçin alty demir üç diýdik X-iň düzüminde. Häzirlikçe X aýyrýan we çep tarapda näçe sany, sag tarapda näçe kislorod bar, çep tarapda şony göreliň. Çep tarapda üç köpeltmek dokuz, ýigrimi ýedi kislorod bar. Sag tarapda-da üç köpeltmek, şular hiç zat ýok, bir, bir, üç. Ýigrimi ýetiden üçi aýyrsak, ýigrimi dört kislorod bolmaly şu taýda, ýagny oň üçin hem altyny dörde köpeltsek, ýigrimi dört, ýagny alty demir, üç o dört bolar. Şonda bolanda dördümizi alta köpeltsek, ýigrimi dört bolýar. kislorodlaryna deňlenýär. Galan zatlarymyzy görýäs, wodorod deňlenenmi? Iki köpeltme üç, alty wodorod, üç köpeltme iki, alty wodorod, iki köpeltme n, iki azot, bärde-de n iki, iki azot. Ol demirimiz hem we kislorodymyz hem deňlenen. Diýmek, biziň X-imiz demir üç, O dört bolýar. Edil şoň ýaly B-ni hem işläp görkezeýin.

Deňdiriň, sag tarapynda kislorod, iki köpeltmek dört, sekiz, goşmak iki, on, bärdede, iki köpeltmek iki, dört, goşmak iki, alty. X-iň düzüminde-de onda dört sany kislorod bolmasa gerek, alty bolmasy üçin. Onda X-imizi aýyrýarys. Ştaýg ýöne kislorody goýýar. Sebäbi dördi bire köpeltsek dört. Başga kaliý elementini göreliň. Deňziniň sag tarapynda iki köpeltme, iki dört sany kaliý bar. Deňziniň çep tarapynda ýok hiç hili kaliý. Şonuň üçin ştaýg. Şuny goýýas. Deňdirigiňiziň sag tarapynda wodorod, iki köpeltme, iki, dört wodorod bar. Deňdirigiňiziň çep tarapynda hiç hili wodorod ýok. Şonuň üçin hem şuňa haş goýýas. Şonda bolanda biziň maddamyz kaliý OH çykdy. Ýagny ikinjide B-de maddamyz kaliý OH. Galandan özüňiz synanyşyp bilersiňiz. Ýagny hemmesi deňlenen reaksiýa şu taýdan edil tapmaça tapan ýaly tapmaly. X-leri indiki sorag geçýär. Haçanda simap oksidi gyzdyrylanda simap we kislorod gazlaryny dargaýar. Dört mol simap oksidiň dargamagyndan näçe mol kislorod bölünip çykar diýýär. Aňsadrak sorag, ýagny simap oksidiň deňlemesini ýazalyň. Gyzdyrylanda simap goşmagam kislorod emele gelýär. Indi deňmäliň sag tarapda iki kislorod bar. Muňa öňüne iki goýýas. Iki goýanymyz üçin çep tarapda iki sany simap bar we muňa öňüne-de iki goýýas. Netijede reaksiýamyz deňlendi. Indi diýmek şu taýda proporsiýa gursak, iki mol

Jogabymyz iki mol kislorodlara e, bölünip çykýar. Indiki soraga geçýäs. Dört ýarym mol kislorod almak üçin näçe mol kaliý hloraty gerek? Ýagny muň bu ýerde reaksiýasy hem berlen, has aňsatlaşdyrylan sorag, ýagny reaksiýamyz biziň şeýle deňlenen görnüşde kaliý hlor çykýar we üç kislorod bölünip çykýar. Dört ýarym mol kislorod almak üçin näçe mol kaliý hloraty gerek? Ilki proporsiýamyzy guralyň. Iki mol kaliý hloratyndan näçe mol kislorod alypdyrys? Biz üç mol kislorod alypdyrys. Başdaky reaksiýa görä Indi bize berlen ýazýas. Ilki, ilki başdaky berlen ýaz, e, asyl reaksiýany ýazýas, şudaýk asyl reaksiýa diýeýin. Soň berlen zatlary ýazýas. 4,5 mol kislorod almak üçin diýýär. 4,5 mol kislorod diýen üçin şuň aşagyna ýazmaly biz. Näçe mol kaliý hloraty gerek? X diýeris muňa. ikinji deňlemämizem biziň berlen diýip ýazaýyn men. Şuňa ýagny berlen, bize berlen. Asyl reaksiýa bilen berlen ýazýas. Soňra kislorodyň aşagyna kislorod, kaliý hloratyň aşagyna şu bil kaliý hlorat garap, şu taýdan reaksiýany deňlemeli. Açanaklaryny köpeltsek, 2 köpeltmek 4 ýarym 9 bolar. Deňdir. 3 köpeltmek x. X-imiz şu taýdan 3 mol çykar. Indi, indiki sorag geçýär. Alýumin kükürt bilen gyzdyrylanda alýumin sulfidi emele gelýär diýýär. Täksän ýazyň we deňläň. Birinjisi şeý diýýär, ikinji 6 mol kükürt bilen näçe mol alýumin reaksiýa girer? Soňra Nol dört mol alýumin täsirleşmäge girse, näçe mol we näçe molekula alýuminiý sulfidi emele geler diýýär. Indi reaksiýany ýazyň we deňläň. A, A-ny işleýär. Alýumin bilen kükürt reaksiýa girse, Alýumin, kükürt, ýagny alýuminiňki üç bolany üçin oksidanyň derejesi üç ştaýk geçýär, kükürdiňki hem iki bolany üçin minus iki bolany üçin ştaýk geçýär. Bärde ýerlerine goýsak, iki alýumin bilen üç kükürt birleşýär. A-ny ýazdyk, B-ni alty mol Kükürtde näçe mol alýumin reaksiýa gelýär? Ýagny iki mol alýumin bilen üç mol reaksiýa gelýär. Üç mol kükürt ýagny reaksiýa girýär. Bize soraýar, alty mol kükürt, kükürdiň aşagyna kükürt näçe mol alýumin bilen girer diýýär. Iki altym on iki, iň bir üç iks. Şu taýdan iksimiz dört bolar. Indi C-ni ýazýarys. Nol dört mol alýumin täsirleşmä girse, näçe Çe mol we näçe molekul alýumin sulfidi emele geler diýýär. 2 mol alýumin täsirleşmä girse, 2 mol alýumin täsirleşmä girse, şondan 1 mol alýumin sulfidi emele gelýän eken. Alýumin sulfidi emele gelýär. Bize 0,4 mol alýumin diýip beripdir.

Diýä ikinji zadynda ony tapmak ýeňil ýagny bir molda näçe molekula bar alty nolky köpeltmek onys ýigrimi üç molekula bar ýagny bir mol alýuminiý sulfidinde bärde molekula biziň elimizde nol iki mol bar x diýeris şu taýdan nol ikini alty nolka köpeldäýmeli ýagny x deňdir nol ikini köpeltsek alty nol iki Bir bütin ondan iki ons ýigrimi üç bolýar. Molekula. Jogabymyz şundan ybarat. Indiki soraga geçýäs. Iki ýüz on iki gram natriý karbonaty gerekli mukdarda kalsiý gidroksidine reaksiýa girýär. Näçe gram natriý gidroksidi emele geler diýýär. Ýagny reaksiýamyz reaksiýamyz şu. Iki ýüz on iki gram natriý karbonaty diýýär. iki ýüz on iki gram şuň ilki molyny tapyp bileris bize massasy berlen molyň formulasy nämedi mol deňdir massa paýlanan malýar massa massamyz bellimi biziň elbetde iki ýüz on iki gram bölmek şu mol şuň mol bardy gürrüň edýär natriý karbonatyň malýar massasyny tapýas ýagny natriň tablissadan görseňiz ýigrimi üç kömürüň on iki, kislorodyňky on alty. Şutaýda iki sany natriý bar, bir sany kömür bar, üç sany kislorod bar we hemmesini goşýas şolaň. Ýagny ýigrimi üç köpürtmek, iki goşmak, on iki goşmagym üç on alty hem kyrk sekiz bolar. Bu bir ýüz alty boldy. Gram mol. Natrik karbonat malar massasy iki ýüz on ikini bir ýüz alta bölsek, iki mol bolýar. Diýmek, natrik karbonatynyň moluny tapdyk, iki mol. Bu mukdarda kalsiý gidroksid reaksiýa girse, näçe gram natri gidroksidi emele geler diýýär. Ýagny, şuň bir molundan iki mol natri gidroksidi emele gelýän eken. Şutaýyk. Asyl reaksiýadaky deňlemäni ýazýas. Asyl reaksiýamyzda bir mol natri karbonatyndan iki mol natriý gidroksidi emele gelýär. Biziň elimizde iki mol bolar, iki mol bar natriý karbonat. Bu da x bolar. Bir x-im x, iki kimim dört. Dört mol emele gelýär.

Elnit soragda näme edýär? Kadaly şertlerde dört ýüz elli gram kaliý hloraty gyzdyrylanda näçe mol kislorod emele geler diýýär. Bize reaksiýanam beripdir has aňsat bolar ýaly sorag. Kadaly şertlerde, kadaly şertler bilýäňiz, e, temperatura 0 gradus bolanda, basyş hem 1 atmosfera bolanda, şoňa kadaly şertler diýilýär. Kadaly şertlerde islendik 1 mol gazyň göwrümi deňdir 22,4 litre barabar. Indi dört ýüz elli gram kaliý hloraty diýýär. Bärde kaliý hloratyň malýar massasyny beripdir. Biz şuň moluny tapalyň. N deňdir. Bize massasy berlen dört ýüz elli gram. Malýar massasam ýüz ýigrimi iki butyn ondan bäş. Deňdir şu taýdan dört ýüz elli bölmek ýüz ýigrimi iki butyn ondan bäş. Üç altmyş ýedi, üç bütin ýüzden altmyş ýedi mol takmynan. Şunça mol kaliý hlorat çykdy. Näçe mol kislorod emele geler diýä. Bärde 2 molunda 2 mol täsirleşmä girse 3 mol emele gelýän bolsa, ýagny 2 mol kaliý hlorat Şondan üç mol kislorod emele gelýär. Biziň elimizde üç altmyş ýedi bar mol kaliý hlorat. Şundan x diýýäs. Iki x deňdir üç altmyş ýedini üçe köpeldýäs. On bir bolýar takmynan. On bir ikä bölsegem bäş ýarym. X deňdir bäş ýarym mol kislorod emele geler.